Хәерле сәгатьтә, хәерле көннәр, хөрмәтле сәхнә журнал укучылар, театр сәнгатен сөюче дусларыбыз, тамашачыларыбыз.
Гүзәл ханым, театр дөньясы сезне үзенә ничек җәлеп итте?
Ой, театр ул ничектер яшьләнде инде. Беренчедән, э, Минем әбием, бабам укытучылар, 40 ел буе укытучылар булып эшләгән кешеләр. Һәм бездә гомумән китап укыйлар иде. Барлык туганнарым, әнинең китапханәсе өйдә бик зур иде. Һәм без нишләптер менә кечкенәдән пьесалар укый идек. Хәтерлим әле хәзер дә икенче класста балалар озайтылган көн группаларында уйнап утыралар иде, дәрес хәзерлиләр иде. Ә мин пьеса укый идем. Э, балалар китапханәсендә бер китапта калмагач, Зурлар китапханәсенә язылып, нинди татар телендә нинди пьеса бар, барысын да укып чыкканым хәтеремдә. Һәм инде әлбәттә, ул аклы каралы телевизордан элеккеге спектакльләрне карый идек. Шул ук беренче театрлар, әниләр һәм бәбиләр, шулар, шул актрисаларга карап сокланып, эх, мин дә шулай уйнар идем, мин дә актриса булыр идем дип, үзебезнең күчмә театр ул вакытта Без бит авыл малае, Исламия апаларны карап, шулай хыялланып үскән идек, менә шуннан керде инде ул миңа театр җене шулай кагылды.
Нинди рольләрегез сезнең үз холкыгызга, эчке халәтегезгә якын?
Мин үземдә хатын кызга хас барлык сыйфатларда бар дип исәплим. Әмма мин кырыс та, шук та, шаян да, ләкин җебегән инфантильный русча әйтмешли синий чулок шундый образны гына күземдә күз алдыма китерә алмыйм көчле хатын кызларны уйнарга хыялланам шундый рольләрне яратам
нинди рольгә гомердә дә ризалашмас идегез
артист булып эшләгәч менә егерме елдан артык төрле рольләр тәкъдим иттеләр баш тарткан рольләрем дә булды әйтеп тормыйм аларын беләсеңме нинди рольдән баш тартыр идем яхшы гениальный авторларның кечкенә генә эпизод роленә дә риза булыр идем ә инде талантсыз мәгънәсез драматургларның иң зур роленнән дә баш тартыр идем. Талантлы язылган рольләрне яратам, талантсыз булса баш тартам, куркмыйм.
Сәхнә матурлыкны ярата дибез. Актриса буларак та, хатын-кыз буларак та һәрвакыт яхшы формада булу өчен нәрсә эшлисез? Үзегезнең аерым матурлык кагыйдәләрегез бармы? Ой, ул исәпкә килгәндә мин ялкаурак. Бик үземне җитешү дәрәҗәдә кайгыртмыйм дип әйтер идем. Әмма мин бик э, көзгегә карарга яратам. Бизәнергә яратам. Бик матур итеп киенергә яратам. Алкалар, йөзекләр, беләзекләр. Э, ай саен матур күлмәк алырга яратам. этикеткалары эленеп торса торыр еллар үтәр кияргә сәбәп булмаса да менә шулай киенергә матур булып йөрергә яратам
төрле режиссерлар белән эшләүнең нинди уңай һәм тискәре якларын билгеләп үтәр идегез
Төрле режиссерлар белән эшләүнең тискәре ягы гомумән юк аның. Ул уңай, бар тик уңай күренеш дип саныйм. Ничек инде менә төрле режиссер килсен дә сине бу режиссер бу яктан ача, икенчесе икенче якта, ул бит бәхет. Ә бер режиссер белән генә эшләп, баткаклыкта, застойда яту белән тиңнәр идем мин. Төрле режиссерлар белән эшләргә хыялланам. Әз әле, әз килсеннәр иде, эшләр идем күп итеп. Күптән түгел куелган Полиционер спектакле җәмәгатьчелектә төрле фикерләр уятты. Сезнеңчә, автор әлеге спектакль белән нинди фикер җиткергә теләгән?
Мәктәптә сочинение яздыралар и бит советлар заманында. Пушкин бу әсәре белән нәрсә әйтергә теләгән? Некрасов бу әсәре белән нәрсә әйтергә теләгән дип. Менә анысыны инде спектакльне килгәч, тамашачылар үзләре кем нәрсә табырга тели, кем нәрсә күрәсе килә, шуны күрер. Ә, әйе, чыннан да җәмәгатьчелек тарафыннан төрле фикерләр йөрде бу спектакль турында. Ә, тискәре фикерләр дә бик күп, әмма мин тискәре сөйләүчеләргә рәхмәт әйтәм. Чөнки дуслар белмәгән кешеләр дә шалтыратып Нинди спектакль ул? Бигрәк шауладыгыз, бөтен дөнья әшмәшә килде. Пригласительный бирегез әле дип, теге билетлар бармы дип сорыйлар. Билетлар да алып булмый. Шул кадәр зур реклама ясадылар менә бу. Тискәре фикер белән. Күбрәк Тәнкыйтьләгез әле, ярыймы? Тәнкыйть яратучы, сөюче дуслар, күбрәк тамашачы килер, юлы озак җәймә дигәсем килә. Менә үзегез килеп карагыз спектакльне.
Иҗат кешеләренә һәрвакыт төрле үзенчәлекле проектларда катнашырга туры килә. Сезгә катнашырга туры килгән иң үзенчәлекле проект нинди булды?
Мин алай медийный дип әйтәләр бит инде хәзер. кеше түгел бик үзем атлыгып тормыйм тәкъдим ясасалар иләк аша үткәреп кенә уздырып кына шундый әйберләргә ризалык бирәм моннан берничә ел элек нурания апа җамали чакырды фильмда төшергә ышанасы килә дигән сериал булды ул дүрт сериялы бик куркып карышып эшләсәм дә, башта куркып эшләсәм дә, ничектер минем иҗатымда беренче кино булды ул, якты эз калдырды. Хәзер эй ярый төшкәнмен әле, Нурания апа рәхмәт дип. Хәзер дә яңа еллар җиткән саен шуны күрсәтәләр ул сериалны. Ярый яшь чагымда төшеп каламын әле дип матур булганмын икән мин дип утырам үземә карап.
Актриса буларак түгел, ә гади тамашачы күзлегеннән җавап бирегез әле. Кайсы сәнгать төрен күбрәк якын итәсез, театрмы, әллә киномы?
Ой, дөресен генә әйткәндә, әлбәттә, театр ул беренче урында. Ә кино мине камера яратмый дип уйлыйм. үземне берәр съемкалардан соң берәр ел карамаска да мөмкинмен карамыйм яратмыйм ансы шул әмма дә ләкин театрны һәм киноны гомумән чагыштырырга мөмкин түгел алар икесе ике полюс сәнгате Монда урынсыз дип әйтер идем хәтта. Театр театру, кино кино, алар иксике. Әмма яратам кино да карарга, спектакльләр карарга да яратам. Димәк, башка театрларга да еш йөрисез, нинди жанрдагы киноны үз итәсез?
Оят булса да әйтим инде. Бик Театрларга бит йөреп булмый шул, нишләптер. Башта яра бала кечкенә әле дия дия шулай үстерек хәзер үстереп җиткердек кызына бит. Әмма мөмкин булганча, вакытым булганча карарга тырышам. Ә киноларның бәлки ул бик сыйфатлы кино да булмас, бәлки ул сериал гына да булыр. Әмма артистлар яхшы яса, чын сәнгатьтә кайнап Чын хисләр тудырса, мин сериал да карыйм, яхшы сыйфатлы Голливуд фильмнарын да карыйм, яратам.
Яшәргә көч кайдан аласыз? Сезнең энергия чыганагыгыз?
Ой. Яшәргә көчме? Без йорт салдык Идел буенда. Агач йорт, арат агачтан. Әз генә вакытыбыз булу белән гаиләбез белән шунда китәбез. Андагы рәхәтлекне әйтеп сөйләп бетереп булмый. Урман. Вакытым булса, җәй буена әйдә урманга, гөмбә җыябыз, җиләк җыябыз. Себерке бәйләргә яратам, себерке җыям, себерке бәйлим. Парлап-парлап мунчабыз бар. Менә шушы урманга килеп керәм дә, урман исәнме? Мин килдем дип, менә шулай урман белән исәнләшәм. Хәзер күршеләр белән дә ияреп бара шулар ияләштеләр инде. Хәзер алар да минем кебек шулай э, киткәндә урман рәхмәт сиңа. Каеннар сверкегезне җыйдым инде. Рәхмәт сиңа, тагын килергә язсын. Рәхмәт гөмбәләреңә дип китәм. Иртән торам да икенче көн, әйдә тагын урманга барыйк әле дим, иптәшем белән. Безнең урман эчендә, аннары соң көймәдә Иделдә йөрергә ярата сирем белән шулай икәү утырып чыгып китәбез. Тәмле әйберләр алып, берәр Голубой залив анда бар, шунда утраулар, утрауларга чыгып тәмле әйберләр ашап, шашлыклар кыздырып, анар бакчамны яратам. Ике теплицам бар, помидорлар үстерәм. Тавыкларым бар, шундый матур, төрле-төрле породалы, җонлы тәпиле. Э, күршеләремне алар салган йомыркалар белән сыйлыйм. Менә шушы табигатьтән алам. Анда бер нинди э, эмоцияләр кайбер кешеләрдән арып, менә шушы дөньядан, шәһәрдән арып Тискәр эмоциялар юк, анда фәкать саф һава, чисталык, рәхәт. Менә шуннан энергия алам, яратам.
Сез нәрсәдән куркасыз?
Бөтен эшкә курыкканнарым әйтеп салмыйм. Нәрсәдән куркасың, Ходай шуны алыр ди. Сөйләргә ярамый диләр. Дип әйтә иде Тәслимә Галиевна укытучым. Сөйләмә әйтмә дип, иң курыккан әйбереңне тартып алырга мөмкин дип. Беләсезме, нәрсәдән куркам? Яшеннән куркам, стихиядән куркам. Кайвакыт җил давыл чыкса, агачлар сынса, шешек яңгыр яуса, берничә көн туктамыйча. Менә шундый табигатьнең шундый кырыссыз күренешләреннән куркам.
Бүгенге көндә чынга ашкан иң зур балачак хыялыгыз?

өчле куймыйча биш дөя генә укып аттестатымда бишлеләр рәхмәт яусын укытучыларыма имтиханнарны эшләп биреп кача поса син бит актриса булырга тиеш дип озатып җибәргәннәр иде сәлам барысына да мин сезне гел хәтерлим яратам менә шулай